Merabañız, sayğılı oquyıcılarımız! Eki biñ yigirmi birinci senesi mayıs ayında İsmail Gasprinskiy adına Cumhuriyet qırımtatar kütüphanesi Ğalebe dekadasını keçirmekte ve bu dekada çerçivesinde halqımıznıñ eñ körümli sımalarından biri, şair, yazıcı, publitsist, Ulu Vatan cenkiniñ ve partizan areketiniñ iştirakçisi, Milliy areket veteranı ve cemaat erbabı Seit Umer Eminniñ yüz yıllığına bağışlanğan tedbir ötkermekte. Ve bu merasimni açmaq içün sözni Kütüphanemizniñ müdiri Gülnar hanım Yahyayevağa beremiz. Sağ olun, Sülmaz hanım. Selâm aleyküm, ürmetli dostlar, vatandaşlarımız, bizim oquvcılarımız!

Aqsaqalımız, Namus teşkilâtınıñ azalarından birisi Dilşat ağa İlyasov bugünki tedbirimizniñ musafiri olmaqta. Dilşat ağa, mümkün olsa, ikâye etseñiz, siz Setumer ağanı insan olaraq nasıl bilesiñiz ve mına bu cıyıntıqlar nasıl azırlandı?
Selâmalikim, ürmetli milletim! Bizim milletmizin eñ ulu şairlerinden biri Seytimer Emin bugün yüz yaşını doldurdı. Alla rahmetinde olsun. Seytimer Emin icadını balalıqtan tanığan adamlardan birisi onıñ içün onıñ doğğan yeri Qırımıñ eñ bir güzel köşelerinden biri olğanından sebep onıñ icadı pek büyük icadı oldı. Onıñ içün onıñ bir yazğan Men kimim degen şiirinde o böyle dey, Men mavı Tañlarda doğdım anamdan. Onı uçün saçlarım sabalar saçlarda sabalar çıqı bar. Çoqraq suvları içtim men alandan. Onı uçün sesimde gürülder çoqraqlar. Deñizler boyladım cenklerde tökip qan. Onıñ yüregim dalğalı bir deñiz. Afatlı yıllarda halqımnen edim men, Ölsem de, qalsam da, islerim onıñnen. Bu ne demek? Özüniñ yaşağan yerini, özüniñ deñizini, dağlarını o quvançıñnen İcadında toplap yaza. Setime remen balalıqtan öksüz qalıp, lâkin özüniñ areketlerinen barabar pek büyük icatqa nail oldı. Neçün degende, o doğma. Vatanda doğğan, onıñ içün onıñ neleri. Bizim bu Vatanımızda doğğan şairler pek çoq edi. Episi şairlerimizni eger köz ögünden keçirsek, olar pek büyük isse qoştılar bizim edebiyatımızın ilerlemesine. Şamil Aladinoğlu, Şeviz Adeyeva ve başqaları, episi Qırımda doğıp, o qadar dülber Qırımıñ avalarını, deñizlerini yazıp, halqa bildirdiler. Seytumer emin cenkçi de oldı. Yaşlığından cenke qoşlup, desant oldı, deñiz desantı oldı. O, Aqyarda Odessada, Novorossiyskide, Tuapsede cenkçiler cenkleşti ve çoq yaralandı, tedaviylendi. Onı askerlikten boşattılar, lâkin o özü Ğarbiy olaraq partizanğa, partizanlıqqa ketmeye çare taptı ve Qırım dağlarında partizanlıq yaptı. Biñ doquz yüz qırq dört senesi dağlardan tüşkende endi Qırımı Rossiya, Sovet ükümeti Azat etkende Qırımdan olar dağlardan tüşip, birinci aprel ayında Qızıl Qırım gazetasını çıqardılar, Ceppar aka ağanıñ. Ana onda, lâkin ceşetli on dört, on sekiz mayısta Seytimer ağa bütün halqnen, bütün onıñ Cenklerde iştirak etkenlerine baqmadan, bizim halqnı sürgün ettiler. Sürgünlikte Bekabadqa tüşti, anda Farhadges qurulığındaydı. Farhadges qurulığında Seytümer Emin birinci vaqıtlerde İşçi, adiy işçi olaraq çalıştı da, arqasında çuvalla topraq, taş taşıp, Farhad Gese qurdı, Farhad Gese quruvında iştirak etti. Oña baqmadan, o qıyınçıqlarğa, qıyınlıqlarğa baqmadan, o, icadını devam etti ve Begavatda olğanda endi şiirler, efsaneler yazıp başlay ve oları bastırmağa tırışa. Seytümer Emin. Belgradda olğanda bizim medeniyatımızı, medeniyetimizni kötermek içün pek çoq iş yaptım. Bütün tanış, biliş artistlerimizni toplap, Bir ansambl qurdı ve bizim milliy yıllarımızı, milliy oyunlarımızı inkişaf etmesine sebepçi oldı. Şu arada o işlerge baqmadan, elli altı, elli beş, elli altı yılları bizim halq Köterilip başladı Vatanğa qaytarmaq, qaytmaq içün ve onda o teşkilâtçılardan, o areketin teşkilâtçılarından biri Seytüm Eremin edi. Soñurın, ömüriniñ soñunaca Seytüm Eremin bu halq areketinde iştiragini bıraqmadı. Ve Begavatda olğanda onıñ yazğan şiirlerinden birisi, öyle bir sözleri bar onda, O kirdi, on sekiz mayısta o qara poyezdlar, imdat qaldırdı, sabiyler, imdat qıdırdı, sabiyler, analar, yabaniy köklerde yanmadıq yıldızlar, alâ ep bizlerni duşman dep añalar. Sepildi Uralğa, qumlarğa milletim, aç, çıplaq horlandım, azaplar çektim, Vatansız ve aqsız qaldıñ sen bir yetim, Komendant ögünde baş egdiñ, çöktiñ. Begavat'ta olğan neleri, faciaları yazğanda o böyle dey. Nice-nice canlar elâk oldı sende, Sende aqtı közyaşlar aqşam-saba, Bir tilim ötmekke tilmerdi ana-baba, Sabiyler dünyağa köterdiler sada, seda. O künler unutılmaz, o qara künler, Lânetler yağdıram saña bekabat. Horlanğan halqıma baht küneş küler, Lânetler yağdırdım men saña Begabat. Çünki Begabatta pek çoq milletmiz ğayıp oldı. Açlıqtan, hastalıqtan öldiler, onı böyle etip bildire Seytimer Emin, o qadar icadınıñ özünen. Daa bir nelerde Sertime remen bütün küreşinde halqımızı, milletimizi qaytarmağa tırıştı. Onıñ yollarını kösterip, yolbaşçılıq yaptı ve Soñki yıllarda yazğan bir balladası bar edi onıñ, Qara gül degen. Rus tilinde yazılğan ballada. Onda o, öyle bir allegorik olıp, Böyle ayta, Qara piyaz kül olğanda o bizim Qırımda yaşap, cenkten ögüne yaşap, inkişaf etmemizni köstere. Qırmızı kül olğanda o cenkte iştirak etip, çoq qanlar tökülgenini köstermek tırışa ondan. Qara gül, gül qara olğanda onı halqımızın horlanğanını ve halqımızın ölgenlerini köstermeye tırışa o nenen, o allegoriya dep netken şiirlarınen. Ballada da öyle de. Men bellesem, Bugünde-bugün bizim halqımız endi bir daa qırmızı, beyaz gül olmasına tırışır dep inanam. Soñki yıllarda yazğan bir şiirlerimde, Menim neslim degen şiirinde Seytumer Emin böyle dey. Men eminim, bir kün olar, qısmet olsa, birleşirmiz, aqıl, fikir, arekette kelirmiz biz bir qurumğa, bir dem olıp, kök yüzüne yeşil bayraq köterirmiz, Baba-dede hayalına, azat Qırım devletine irişirmiz. Kelir elbet büyük bayram o vaqitte bu Qırımğa, bugün yaşay, ölmedi halq, em de ölmeycek, bu aqiqat. Böyle. Yolnen ketmekni tevsiye eter ulu şairimiz Seytumer Emen. Sağ oluñız.
Çoq sağ olunız Dilşat ağa, kelip tedbirimizde iştirak etkeniñiz içün. Biz ise şunı aytmaq isteymiz ki, mına bu Dilşat ağa ve bir sıra diger insanlar terkip etken bu yañı cıyıntıqlar sergimizde taqdim olunmaqtalar. Mına bu, Media Center tarafından çıqarılğan kitap ve daa birsi, Yaşa sen, milletim. Mına bu, yañı yayınlar.
Bu kitap, bu kitap bağışlandı. Rus tilinde yazılğan bütün şiirleri, cenk aqqında yazılğan şiirleri mında rus tilinde tizdi. Bu ğalebeniñ yetmiş beş yıllığına bağışlanğan kitap olıp, biz tertip etip çıqardıq. Asar huşutunen barabar. E, bu kitap aqqında da evelden biz malümatlar bergen edik kitaphanemizniñ oquyıcılarına. Ve mına bu sergimizniñ adı Şairniñ qalbi, Sertse poeta. Bu sergide Rusiye Yazıcılar birliginiñ azası Setumer İminniñ ömüri ve icatınen bağlı bir çoq materiallar bar, onıñ müelliflik cıyıntıqları, onıñ aqqında yazılğan bir çoq maqaleler ve publikatsiyalar. Olar arasında Filologiya ilimleri namzeti Cait Azizovnıñ Altın kuzniñ pişkinligi adlı pek yahşı maqalesi bar. Anda alim böyle yazğan edi, Mevzu zenginligi ne qadar salmaqlı olmasın, er alda onıñ icadında cenk ve barışıq mevzusı esas yerni tuta. Cenk avtornıñ yüreginde teren ve silinmeycek iz qaldırğan. O, qayda baqmasın, cenk izlerini ve yaralarını köre. O, sanki dersiñ, yürekke sançılıp qalğan qurşun parçası kibi, sevgilimniñ közleri bu, keçken cenkniñ izleri. Bu büyük metaforalı obrazda em beklev telâşı, em de insannıñ sıñırsız azapları, ğayıplıq ağrıları, sevgiliniñ insaniyetligi ve göñülçenligi bir yerde sıqı birleşken. Eki biñ yigirmi birinci senesi Seytumir İminniñ yüz yıllığına bağışlanıp, bizim kütüphanemizniñ bibliografiya hızmeti mahsus köstergiç azırladı, Seytumir İminniñ icadı ve ömürine bağışlanğan. Ve şimdi bu köstergiçni azırlanğan hadimimiz, kitaphaneniñ baş bibliografı Dilâra hanım Bilâlova onı taqdim etecek. Men bağışlañız, bir de daa qoşmaq isteyim. On üç senesi bizi namus teşkilâtınıñ yardımınan Seytimer emin doğğan köyünde, Albat köyünde, şimdiki Kuybışevo, oña eykel qoyuldı. Bu milletmizniñ yardımınan yapılğan eykel edi, onıñ içün milletmizge çoq Teşekkürler bildiremiz. Ve, albat, köyünde onıñ adı bir bibliotekağa qoyuldı ve vade bergen ediler, bilmeyim, yañı yollar, soqaqlardan birine onıñ adını qoyma. Bugün de, mümkün aytmaq, Qırımda, bizim Aqmescit şeerimizde onıñ adı endi qoyuldı,

Sağ olunız, Dilara hanım. Böyle yapqan işiñiz içün. Men bellesem, oquyıcılar içün pek faydalı olur ve yaqın kelecekte olar bu materiallarnen tanış olurlar. Seit Ümer Eminniñ sözlerine bir sıra acayip yır yazıldı. Olar bizim bir sıra bestekârlarımız tarafından oña, bu şiirlerge muzıka yazılğan edi ve olar Radioda, plastinkalarda çoq yıllar devamında yañğırap kelmekteler. İsmail Gasprinskiy adına kütüphaneniñ arhiv bölüginde mına böyle plastinkalar da saqlanmaqta ve bizim fondumızda kompozitor Edem Nalbandovnıñ muzıkasına yazılğan, yırlar yazılğan böyle plastinka bar ve anda da Seytumer Eminniñ sözlerine yazılğan Kelmediñ yeri yer almaqta. Bu eserni milliy medeniyetimizniñ belli erbabı Subiye Nalbandova icra ete ve bizde bu plastinkanı diñlemege imkânımız bar. Ve bugünki tedbirimizniñ soñunda bugünki iştirakçilerimizge böyle muracaatnen bulunmaq isteymiz, bizim ürmetli şairimiz Seytumer ağa Emin aqqında bir qaç söz aytsañız, kene bakayım.
Sayğılı vatandaşlarımız, Seytimer Emin bütün ömrüni bizim milletimizge bağışladı ve bizim milletimizin aqqı yoq onı unutmağa. Onıñ içün men belleyim, elbette, bizim milletimiz, Pek icadını sevgen millet onıñ içün onı bir vaqıt esinden çıqarmaz ve ömür boyu, yıllarla Seytimer emini añıp, balalarına, torunlarına onıñ icadını ögretip kelir, inşallah. Sağ olunız. Sağ olunız, Reşat ağa.
Ürmetli oquvcılarımız! Ürmetli dostlar, ebet, Setumer Eminniñ bu bu tedbirimiz endi soñu yoq. Biz daa çalışacamız. Daa, men bellesem, pek çoq malümatlar bardır. Olarnı araştırıp, daa büyükçe bir kitap olaraq çıqarmaq niyetimiz de bar. Onıñ içün bu iş devam etecek. Ve oquvçılarımıznı kitaphanemizge çağıram. Setomer Eminen bağlı pek çoq mına sergi endi körip turasıñız. Sergide kitaplar bar, pek çoq malümatlar bar. Setomer Eminniñ bütün kitapları bizim kitaphanemizde bar ve mına soñki çıqqan kitaplar da endi yetip keldi fondumızğa. Epiñizni çağıram bizim kitaphanemizge, keliñiz, faydalanıñız. Körüşmek üzre.

İ tvorçestvo Sitomira İmina budet jit ıp yego proizvedeniyav. Sen olmasañ, aziz halqım, kim qor çalar, şavle saçar yoluma? Sen olmasañ, bulbul qonmaz, qalem tutqan qoluma. Sen olmasañ, kim parçalar yüregimniñ buzların? Sen olmasañ, uşurım men buzların. Sen olmasañ, yolda izde qaltırarım, sızlarım. Sen olmasañ, yerde qalmaz ömür, billâ, ızlarım. Sen olmasañ, kim eşitir Vatan degen sesimni?